Makadii makadii mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Broadcast Show apo pandinokupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Nyaya yandakakubatirai pano inyaya inorwadza iri kutenderera muma streets ese e social media. Nyaya yekuuraiwa kwa Brian. Brian uyu aiita basa reku driver dzimotikari achitakura vanhu. Akauraiwa ne friend yake inonzi Shepherd. Kutaurwa kuri kuitwa nyaya iyi iri kutaurwa nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vari kuti Shepherd akauraya Brian ndokubva atanga kumunwa ropa, vamwe voti akatanga amuuraya ndokuzocheka pahuro ndokutanga kunanzva banga ranga rine ropa. Kutaura kwevanhu kwakasiyana siyana. So far hapana ati ane chokwadi chakanyatsokuzara Asi nhasi ndauya ne video ra sekuru va Shepherd avo anga achigara navo vanoti ndanga ndaane two months ndichigara naye. Vanoti mukomana akafona achifonera sekuru vake achiti sekuru ndozvaitika kunoku ndauraya munhu nenyaya yekuti mukomana anga ane chikwereti changu ndokubva vatadza kuwirirana mukubvunzana chikwereti kusvika vazourayana. Saka sekuru vacho ndine video ravo vachitsanangura maitikirwo azvakaita uye nemuudzirwo wavakaitwa nemaziviro avanoita mukomana iyeye zvekuti ivo vacho vari kutoti zvakandishamisa kutonzwa mukomana achitaura izvozvo nekuti pakumuziva kwandinoita nekukura kwatakaita haasi munhu angange aine pfungwa idzodzo saka regai ndikusiyei muchiona vhidhiyo racho asi ivo vacho hatisi kuzobuditsa fesi yavo ngatisanganei muvhidhiyo Ah, ndingati ndinogona kutanga kukutsanangurira imusi wazvaitika zvimwe ndogona kuzopindura pamune muchindibvunza musi wacho wazvaitika akatomuka achitonochera mvura akatoita washeni inda ndakatorara akatopedza kuita washeni akatopinda mumba akadya apedza kudya ndobva atorara pamubhedha so semunhu wandoziva inini ndakashamisika because anga aitanga ari low ndobva ndatomubvunza ndikati muzaya pane zviri kunetsa here we used to share kana paine something zvikuita se zviri kunetsa zviri kunetsa achibva ngonditi ha sekuru pane zviri kunetsa chichichi unoziva zvinongoitawo munhu so sa ndaona kuti ndirambe ndichibvunzisisa munhu hazviiti sei hazviiti so tangoti gare gare gare i think kuma past 11 past 12 akabva afonerwa ndobva adeera ko achibva atobuda panze eh, ndokubuda kwaakaita se kwaakaita then abuda kudaro ini ndakasara ndiri mumba ende ndakatombokotsira ndakazoona meseji yaakasenda na 1231 or 1230 asikakanganisi achinditi sekuru ndaenda pamota pafeiti eh, mukomana uye uye Brian uh, ari kunzi haasi kuwanika asi mota yake yawanikwa iri kupi kupawarren hills apo so inini ndaededzwa nemapurisa apo ndo pataienda asi foni yake iri kunzi yanongwa nemapurisa saka ndichazokuudzai so indakabva ndatomupindura ndikati a ah, Ko vanhu vawaitaura kuti anga ainavo vari kuzivikanwa here? Then Aina akazopindura maybe ndo paanga atobatwa here. Kwakuri kuma 12. 12 masikati. 12 masikati. Inini ndakazopindura message na 9 past 1 but iye akansenda message na after 12. Aha. Uh, mati zvone akakuti mukomana uya uya Brian. Zvire zvichireva kuti mi Brian wacho maitomuziva. Ini Brian ndakamuona ka one ndakamuperekedza Shepherd ndakamuperekedza pabus stop achiti pane shamwari yake iri kuya kumupika oda kupinda mutown ndobva akasvika pabus stop ndobva angoslowa down ndobva iye Shepherd ati ndiye ndiye Brian wacho shamwari yangu shamwari yangu no ndati andafara nekuziya iye achibva atoti shamwari ndosekuru vana ndosekuru vangu avo ndokutosimudza mota vachita sei vachienda vachienda so kubva ipapo ina hangu handina zomboonana futi naye brain wacho ndopega pandakangoonana naye ipapo mhm. pane paimbobuda usiku here achidzoka zvekuti mamusingashamisiki kuti anombobuda usiku kana kuti pane paakabuda usiku zvekuti makatoshamisika kuti ah ko munhu uyu haawanzobuda usiku sei nhasi abuda usiku ah ini ndichigara naye anga asina musi wakambobuda usiku ega kunze kwemusi waakafonerwa fana achiri tuesday kuseni between two and three ambozi inini at times ndogona kutadza kukotsira nokuda kwegumbo rine chindirwadza kana pakunochinja chando paipe totanga kurwadziwa saka dzimwe nguva ndendakasvinura ndakangonzwa ko achitofonerwa zvichinzi ndapa round about zvikanzi auright ah, its okay ndobva azofonerawo zvikanzi ndasvika huya ndopaakabuda chi mumba should be past two past three eh. ndo paakabuda ina hangu handina kukwanisa kuti ndimubvunza kuti kuri kuenda kupi kana kuti chii unoona tiri vanhu vechiruma pamwe musikana wake pamwana wamadhira unoita se ndatongorambawo ndakarara
Musi iwowo waakabuda matimi makabuda kuma three hazvina kuvhundutsa here kuti munhu uyu haasi kubuda hake kuma three kunyange kuti munhu ari kuenda kunoona musikana kuma three kusenseni Ah, panguva iyoyo ndina nguva handina kumbozviisa mupfungwa makatotarisa nguva here kwati semunhu manga makangorara mangoti a ah, munhu ari kubuda handina kutarisa time oh, oh. handina kutarisa time but ndinoziva kuti kumba past one ndandikasvika even matipunda ndakashaya saka nguva yandakazorara one kuzopedzwa achibuda kwakwakuma three years or three years so akazodzoka zvekumanguvai apa kudzoka ndikanyepi voice ndakazomuka ndatozokotsiswa namwe ushona pastisei ndakatosvikuwana ato ndina mumba atosuka chichi
zvichireva kuti hamuna kumuona kudzoka kwake kuti munoti akakata sei pamwiri wake chii zvamakaona ipapo ane here kana behavior yakazochinja ngokuti kuti ndakambomuti aa ah, muzukuru vanonyararisa pane chiri kukunetsa here hapana zvinhu here zvamakaona zve hmm, chandakangonotisa ndechekuti aifila kunge akaremerwa kana kuti arurware kuzina kuti muzonga kuti urware kakati aanowanisa maka musi iwowo zvakatoita zviri normal kuti ah, makabika muchidya mese kubva kuseni kwacho kwadzoka sina kuba takatodya kumanheru akatouya nemuriwo akati nditi bikai nhasi ndinomuva kuda zvamabika inoti ndakatomuita ndikatomupa kuti akatodza inini ndakangodya mushana ndobva ndatofamba
ndomusi wanga abuda usiku usho ndomusi wabuda kuseni kwacho kusenseni mhm. but apa anga amanheru anga amanheru saka musi wakazoitorwa nemapurisa akanga raazovaripi rechimangwana racho anga rari chimangwana racho mhm.
kazhinji kacho panoitika zvakadai so hapadi pangu pekuti unoti a ah, pane munhu wekauya handimurambiri ini muzukuru ini munhu akaita sei ah. anonwa here anoputa here munhu akaita sei ane musindo here haane
haaputi musindo kukura kwatakaita tese zvakazonyura mufomfo kuti ndina pandakambomona achita musindo ndikatoti pachikoro ndianga atori best student pachikoro even panyaya dzekuenda kuchechi anga ari prayer boy zvokuti pamwe pacho aitondipusha wena ukatomuti ukataura tine chekuita nekunamata aibvuma taitomboenda kumaprayer space ko taiunga zvekunamata Chakalatinana. Tuesday, Friday and Saturday. I support our Saturday. Imimi kusungwa kwaaita akasungirwa kupi maivepo makanzwa nani kuti asungwa zvakafamba sei? Inini pazvakaitika taitova mumba saka iye akangodera ko pakuda panze achodera ko yake umba tangofunga kuti wainomaoko handizive zvakaitikawo panze pacho kana zvekunzi tapfutikurira wati wati nangu hana kuzvidza because ndaitoomba ndakaisa volume tv and then ndobva azondisendera message kuma sezvandambotaura kuma 12 ndakazoiona kuma one vanatopindura pandakapindura akatika ugreen ndibva ndatodzokera zvangu mukuona hangu chi tv kwaitove nekamhepo kana kuine mhepo handibudi panze then ndakatoisa gumbo mujena ndiri mumba so kuma to four apa ndakati ha muzukuru wangu asati adzoka saka ini chirega ndisanobudisa maplates ndosuka kana ndapedza kusuka ndochizomufona ndichimubvunza kuti ko waenda kupi uye nhasi tiri kubikira ndobva ndatoburitsa ndiro ndototanga kutosuka ndasuka suka paya so ndakazodzwa musikana acho achindideedza anzi ah sekuru wemuzukuru ndikati chii zvikanzi muri kudiwa gedhi kwakanaka here handina munhu anondida ndiani anonditsvaga this time zvikanzi muri kudiwa nemacid kati kwakanaka here zvikanzi vane muzukuru wenyu ndopandakatouya napa ndopandakatouya ndikutoona akatoiswa cheni Saka pfungwa dzangu dzakatotanga kumhanya zvokuti imhosva yei yaambopara yaita kuti aiswe cheni. So pandakasvika handina ndakwanisa kutaura naye ndaangoswomira kaka pandatobvunzwa nemumwe mufesi anga aripo zvikanzi unonzani ndobva ndataura zvikanzi unomuziva here ndikati zvikanzi ndiyani wako ndikati muzukuru ndobva atondibvunza kuti muzukuru pakudii ndobva ndakumutsanangurira sematsanangurira ndakuita saka landlord vanga vakabva vatouyawo vari pasaidi ndobva vakabvunza kuti ko chii nyaya iyi ndobva hanzi taura zvikanzi ndakauraya munhu
akatoti ndakauraya munhu hana kuti ndiri kunzi ndakauraya munhu akatoti ndakauraya munhu akati ndakauraya munhu so inini I was shocked uh, because ndandisina kumbotarisira mhinduro ine yakadaro ndakatofunga kuti ari kupomerwa kana kuti so kubva ipapo ini ndakabva ndatongowo speechless so ndakazonzwa kwakunzi komakii wakamaisa kupi zvikanzi ande ndokuratidzai makii ndikambofunga kuti pamwe ifilmu randiri kuona here yona sandobva watoenda pakona pane mabhini apo ndobva watonotora makii ayo ndobva wapinda mumba ina hangu mumba ndazopinda ndakaramba ndakamira anga ari makii ei makii emota
kubva ipapa hamuna zvaona mukana wekutaura naye chandakagona kutaura naye kundipa nhamba dzababa vake ndodzaakagona kundipa nekuzongonditi sori isekuru vachitobuda vachienda akatoti sori isekuru e eh, angoti sori isekuru Ndo mawords atakagona kutaura tese ipapo. Pari kutaurwa zvakawanda, pane mameseji ari kuonekwa, pane mameseji ari kunzi akafamba pamaWhatsApp. Imi makawanawo here kana mukana wekuona chero mameseji ari kutaura nezvawo? Uye kana makaaona, pane mameseji ekuti kudii? Ayi, nezvamameseji zvangu ndingade kureva nhema because handisi mugroup re reWarren Park vari kuti vakaona mameseji vemamwe ndeve mugurupu reku remuno muWarren Park handina ah, any comment about mamessages vakabva mangofungidzira kuti mukomana anga achinzi ari kushaikwa ndiye waari kutaura kuti ndauraya munhu ndauraya munhu ndozvandakafunga but panguva iyoyo yazvakaitika inini Ah, pfungwa dzangu dzakamira kutomboshanda because zvakangonishoka munoona munhu waunenge uchigara naye uchinyatsa kuti anorara apa ende orara apa tinotombonamata tinombodai hapana kana chinhu chana chakaipa chandaimuona achiita wozonzwa munhu achitaura ega kuti ndauraya munhu ndakave speechless then pandakazoona achitodirecta macid aunga ainawo kwakuine makey ndakabva ndatobatanidza ndikati ah, ambondisendera message achitaura zvekuti pane munhu ari kunzi haasi kuonekwa here saka foni yake yatorwa nemapurisa ini ndo pandiri ndichazokuudzai kuti haufa and then ndikapindura inini haana kuzombopindura saka kuchiminzi ndiyo nyaya yacho kai
ah, mukomana um, wekurayiwa uyo ari kunzi akawanikwa mugomo rekuwaren park kudhuze nekumarinda imi maakwanisa kusvika kunzvimbo here ah, handina ah, handina kukwanisa kusvika because sezvandambokutsanangura kuti pakaitika nyaya yese ika ikunzi yakaitika kuma 12 but ini kutozviziva kuti e, muzukuru wangu ari panyaya iyoyo ndakatozviziva kuma 4 after atouya panapa necid achinzi tiratidze makey tiratidze mumba mawaigara mukoma titori panapa tichitaura nemi mukoma nayo auyiwa naye zvakare nemapurisa manzwa sei muri kumuona zvakare nhasi anga atori nengetani dzemumakumbo nemumaoko manzwa sei ah, ndingati even nezuro paakauyiwa naye vakatouya naye atiwo nengetani and you know munhu zvaanenge aita hauzozivi munhu haukwanisi kumurambira sei pakudai ndakatobvunzwa e ndaitoramba kuti amuzukuru wangu adaro but iye ndiye akachitaurira ega kuti ndo zvaitika and then unozosara wanika muna zvinongoitika nechimbi chimbi unozosara wanika fiye kuti kuti hapana here zvimwe zvinhu zvaakangodaro akapinda nazvo mumba usiri kuona zvekuti ramangwana unozodzoka wakunetswa wakuita isefi urimo munyaya iyoyo so ndakangosara ndiine fear so pandazoona vachidzokawo nhasi vachipamba kuinvestigata nyaya yavo vachipindawo mumba vachinyatsobvunzisisawo at least wo ndosara ndaita kakurerukirwa bcause ndoziva kuti vanhu hakuna kwandaenda ndandiringori pano vanhu vauya vakadzokora kupinda zvemumba vakanditi ndimutorere hembe ndikamusvitsa hembe akatotaura ndoda hembe yakati neyakati neyakati and then vachibudawo ndichitovabvunza kuti mukumuinvestigator pane here zvimwe zvinhu zvaakanga kana zvaatosiya zvirimo kana kuti vakati a ah, ari kuti hapana chatatangoya usiku kuti tisikuona pamba paaigara nevanhu vaaigara navo nekutora statement nekutora hembe dzake nekuziviswa zuva rekoti
imimi muri kurarama sei pamazuva maviri apfuura aya nekuti sekutaura kwamaita mati zvinovhundutsa kuti waitoziva kuti munhu uyu tairara tese pamubhedha umwe chete iye ari padivi ndiri padivi wozonzwa kuti ashota kuti ndakauraya munhu muri kurarama sei ah, ndanga kuti for the past two days idzi life inenge isina kumira zvakanaka ukatadza kutozvikontrola unogona kutoita zvimwe zvinhu zvisingatarisirwi nekuti each and every person achitaura nepake paanoda like ndakakuvara ndoonekwa ndichikamina zvinonzi aiwa ndo vanozivana ndo zvavanga vagara vachiita kukamina kwaari kuita ikoku akatorohwa hatongomuona akagara kuti vachizoziva kuti ano munhu ari pasick leave uyu ari kutoshandawo ari pasick leave kudaro achitotambirwa mari vanozongokuona wachena waenda kutauni waenda pashop watenga grocery wafamba wapinda pamba vanhu vanoda kutanga kuziva kuti hatimuoni achienda kubasa hatizivi kuti anoshanda kupi mari yerende anoiwanepi kwechikafu saka uchimizi zvakaitwa nemuzukuru wake izvozvi izvi ndo zvavagara vachingoita se vachingoita zvakandiafecta handidi kunyapa even until today zviri kutondiafecta nekuti every person anotaura zvaanoda but kunzi wagara nemunhu aparamura mhosva hazvichareva kuti waparoji sekuti uchigara napastor hauchazi pastor wagara nemunhu ane mari haumbonzi une chi asi ukagara nembavha unonzi uri mbavha ukagara nemhondi wakunzi uri chivo futi saka inyaya iri kundiafekta zvisingamboiti
kazhinji kacho pakaitika zvakadai swazvi vanhu vanenge vada kunzwisisa kunge isu tatouya kuti regai tiuye kuzonzwisisa asi zvichida vehukama vamwe vanzwa kuti nhinga asungwa pane vari kukufonerai here muri kurarama sei nevanhu vari kubvunza varida kunzwisisa uye makazokwanisa here kutaura nababa vake vacho yekuti akakupai nhamba kuti fonerai baba inini pandakapiwa nhamba undifonere baba handina kukwanisa kuvafonera because ndakanzwa kuti baba vane pp saka ndakaona kuti ndikafominira zvimwe zviye zvika munhu anogona kudonha wobva ati zii ndakatsvaga muzukuru wavo ndakamutsvaga pafacebook ndobva andipa nhamba ndobva ndamufonera ndikati a ah, kuno kusekuru vako because vanoita nasekuru nemuzukuru nei uyo anga ari muzukuru wangu e, vapara mhosva kunoko vasungwa nyaya yavasungirwa ari kunzi meda ende iye atokonfesa yega achinzi taura kuti izvi zvakaitika kati ndakauraya munhu saka ndaona kuti ndifonere mudhara ah, ndakundikana kuti ndivafonere saka muchatsvagawo means dzekuti muudzane ini handikwanisi kuti ndovafonere direct hmm, ndobva ndazofonerwawo namukoma wacho vachiti vari munzira kuuya kubva kupi baba vanogara kupi vari muno muharare here kwakuti vatori kunze kweharare vese nehama dzake hama dzake dzimwe dzadziri kunze kweharare dzadziri muno muharare handifunga kuti pane angachisiya because mamacontacts enda handisina ndandakangopiwa number dza dzababa vacho vari kumusha baba vacho vanga vari kumusha but ndasonzwa hangu pauya ma mapurisa vachiti hanzi vauya variko kucentral then mukoma wacho vachibva kubulawayo ndo hama dzandakakwanisa kucommunicata nayo nemwana wehanzvadzi yake ndiwo andakatanga kufonera ndichimuudza chiitiko chakaitika pakutaura apa kuti akati ndauraya munhu mungazive here ari kutaura kuti akamuuraya sei pane zvamakanzwawo here kuti zvaakangotaura kuti akazvifambisa sei ah, paakabvunzwa akanzi bosi Landlord wangu akabvunza kuti chii chaitika zvikanzi ngaatsanangure. Taura iwe zvikanzi ndakauraya munhu. Ndobva abvunzwa kuti wakamuraya sei zvikanzi ndakamutsipa ndobva ndazomucheka nebanga ndikananzva banga. Ndozvaakagona kutaura panguva iyoyo. Imi maitozvinzwa kuti akadaro? Eh, taive takatomira ipapa apa. Wakazwa sei achati ndakananzva banga? Sezvandambokuudza kuti pandakangonzwa shoko rekuti akataura ega kuti ndauraya munhu zvinhu zvakandishoka. Because nda- zvinhu zvandaisatarisira. semunhu wandaigara naye kana kuti zvinhu zvandaisatarisira kuti zvinoitwawo nemunhu anenge achienda kuchechi tisingazozivi kuti zvii zvine zvazoitika within short period of time kuti two, two three hours munhu anoita anopara mhosva
iye ari kuti akazviita ari ega here kana kuti ava mapurisa vasati vaferefeta iye haana kutaurawo kuti aive nani ari kutoti akazviita ega haa izvozvo handizozive zvangu bcause pavaimubvunza vaisada kuti vanyanyotaura zvinhu zvakawanda wanda vakangomubvunza zvezvo kuti vangotizivisa kuti ndo zvaitika ndo zvaari kubvuma kuti akaita hapana ah, mamwe maquestions kana kuti imwe nyaya dzatakazomboziva kuti zvakafamba sei aive nani zvakaitikira kupi vaive vangani you know
ah, zvichida kekupedzisira mapurisa mambonzwawo here kuti kuti vazosvika pakumusunga vaonei varonda sei pane ataura here zvakafamba sei ifoni here matsimba here chii eh, kustatement rava kupolisi vataura kuti foni ndo yavakashandisa because foni iri kunzi kwakadona foni saka foni vakaona mamessages anga ari directed kuna, kuna shepard achitaura nani na Brian and zvikuratidzika kunge ndiye anga ari last person wakakomunicata nani naye pamamessages nepamacalls here
amai paaibvunzwa zvichida pamwe vakamubvunza kuti zvakafamba sei aiye ari kuti akamuurayirei shamwari yake iye ari kutaura kuti vakanetsana nenhau yemari ari kuti mufi uyu hanzi anga aine mari yangu here hatizozive chiri chokwadi kana dziri nemau e, zvinotozikana vana vanhu vari vangani vari vairi but iye ndakanzwa achitaura wedhi rekuti takanetsana nokuti anga ine mari yangu ndosvega zvandiri kuziva chii chamungade kutaura zvichida mashoko ekupedzisira uh, pamusoro pe iri ritori dambudziko rakuwirai nekuti kunyange vanokuonai vachafamba vachati ndiva vasekuru vemuzukuru uya uya zvamamuchitaura kuti kunyange mucommunity uri kunzwa kuti vanhu vari kutaura imi michamungade kutaura zvichida kuti vanhu vazonzwisisa kuti kana paine munhu anenge apara mhosva iwewewo unenge uchigara nemunhu unenge uchitoshushikana eh,
tingati munhu akapara mhosva uinaye usiri involved hapana munhu anombofarira kuti munhu apare mhosva and eh, hatitotarisiri kuti mhosva dziparwe but inokuda kwakuti vanhu tinofunga zvakasiyana nemwono yakasiyana vamwe vanopara mhosva asi kugara nemunhu apara mhosva kana kuti kana waimbogara nemunhu azopara mhosva hakusi kuti iwe uri kunzi waparawo mhosva at times unenge uchitorwadziwa kudarika kana vamwe vanhu vari kunze because iwe unotanga kufunga kuti ah ini ndandichigara naye nguva yesei pamwe zvaigona kutowirawo neni saka inda nditorewo panjodzi ndochinhwani chekutanga chechitwo inini ndinotonyanyorwadziwa kudarika vanhu vanenge vari vekunze nekuti ndini ndiri kuziva unhu hwemunhu upi hakuna munhu anomboti akaona kuti munhu imbavha kana imhonda anoda kuramba ainaye padhuze anotoikurumidza kuita action even atoudza police kuti ah pano pari kuitwa activity isiri kuita se isiri kufadza hapana munhu anombopromota umhondi umbavha or any sort of crime saka kuruzhinji rwevanhu ndinongoda kuvazivisa kuti munhu akapara mhosva ari pamba pako pamwe iwo wacho wanga usitomborio mhosva icho wanga usitombozivawo bcause chakunetsa izvino izvi vanhu vanoshandisa mafoni munhu kana akati tsiki tsiki nefoni yake hauzivi zvaari kuronga munhu akabuda achideera koo yake hapana pauchamuteera kuti umubvunze kuti uri kutaura nani nyaya dzei unotozongocalculata metsi dzacho ona zvaitika kuti ah, saka munhu paaidera ko kana kuti paanga ari pawhatsapp ndoo zvaaiita here zvasiyana kare kwekuti waitoona nemaactions emunhu kuti pane zvaari kuita se zvaari kuita ene zvaakunetsa nekuti munhu ane aingori nefoni yake achiita zvinhu zvake pai sepapapa kutaura vanzi vakataura vese vakatonzi uya kuno uya uchichi ini ndaisazviziva but ko yekuzonzwa kuti ndapa round about ndakangoinzwa ende nemazera edu hapana poti ndiite muti akufonera ndiyani zvawakuda kubuda iye atori munhu anogona kutoita imba yake ini ndiri munhu anogona kutoita imba yani pamwe ari kuda kuonana nemusikana wake pamwe ndezvebasa pamwe pane madhira avari kuita sei unousingazozivi muzukuru wenyu ane makore ane 28
ndo sekuru vashepard vanga vachitaura kana kari kekutangawo kusvika pano chibva wangosubscribe kulike commenta nekusheya kuitira kuti tiwanewo simba rekuramba tichikutsvakirai dzimwe nyaya dziri kuitika muzimbabwe ngatisanganei pachikamu chinotevera bye bye